ka duhmi cu atu liote ah hin ral nih an vun kan dum cuahmah timi khan vun thawk ka duh zaan zaan ah khan Min Aung Hlain le a ralhrang pawl motor som nga le pasarih motor ngan pipi som nga le pasarih in ralkap zasarih an rak phawr hna i ka zaan zaan ah khan ka lemiu an phan Nihin ni hi kan Chinram Laitlang le Rakhai in Camp Victoria tuk ding in an i tim cuahmah. Cu an i timmi cu kan hnu zarkhat hrawng khan an biathli kan thei cang hna. An biathli kan thei cang hna. Zeiruangah ti sia cun Mino Hlai nih hin kanmah Chin miphun hi a kan nehsawh. Hi hna hi cu fawite in ka tei hna lai ti CNF tham cu hriam hmanh a ngei lomi meithal hmanh a ngei lomi a kan ti. Sihmanhsehlaw Min Aung Hlaing nih a theih lomi cu hi Chin miphun hna nih hin kan ṭhawnnak a um. Kan ṭhawnnak cu Jesuh kha bawi a si ti kan au i a nungmi Pathian he i ral kan doh timi hi a rak thei lo. Cucaah cun rak kai seh. rak kai seh a ngam ahcun rak kai seh kan ram ah kan miphun te kan zapi te in rualrem in kan tuk a si ahcun kan dir hnawh a si ahcun kan khua kan ram kan kal tak lo a si ahcun min ong hlain le ralhrang nih an kan tei nai sai lai lo an kan tei nai sai lai lo cucu kan chin miphun kan zapi ten kan thei ding si thla kan cam ding si rualrem tein kan dir lai kan pu kan pa hna nih mirang ral an rak do japan ral an do minong hlainak in a rak thawng deuh mi vawlei cung vialte a rak teitu mirang an rak dir hnawh hna an rak kah hna asia ram vialte a rak tuk i a rak teitu japan ral an dir hnawh an rak kah kha hna nakin a ṭhawng lo deuhmi min awng hlai cu kan dir hnawh lai kanmah chan ah kan kah lai kan tei lai cucu kan thlacamnak siseh cucu kan lungrualnak siseh cucu kan dir hmun siseh timi kha pakhatnak ah vun chim ka duh min awng hlain le a ral pawl nih hin a ralkap pawl nih hin fawi tukin ana kan lak lai fawi tukin mipi nih thimmi hi kan tlaih hna lai i fawi tuk in kan duhmi paoh kan tuah khawh lai tiah na ruah asinain an i timh ning in a si lo min aung hlaing a dir hnawh hmasa mi hi ana ting i dir hnawh hmasa hi kan fale nu tete an si kan hnu zar ah khan time nih vawlei cung ah hruaitu ṭhabik minung zakhat a thim hna lio ah mah kan fale nu pahnih te kha thim an si ve. I Tinzau Mawng le Esther timi ka chinnu te khan si. Tlawmpalum kan nu le nih Kawlram pumpuluk ah nga thami nga lan an ti an hni bak an thlir hnoi minong hlai khan do vawlei cung tuan bia um bal lo mi si nu nih an hni kha thantar bantukin zarhno in ral doh timi cu vawlei cung um bal lo khakha min ohlai nei zeidang nak na ti deuh nu tha sang kha mino tha sang kha mipi tha sang kha a ti deuh a hung ra ri kan ram ah mipi vialte nih lam an zawh mi nong hlai na tuam hi a hman lo ralkap pawl ralhrang pawl nan tuam hi a hman lo kan nin duh hna lo kan nih kan duhmi cu democracy si kan nih kan duhmi cu zalonnak si kan nih kan duhmi cu federal si timi kan au dai tein an dau zalong tein lam an zawh kha lio zan a min ong hlei nih a celh ti lo i meithal in a kah hna mipi kha saram bantukin lampi a doi hna meithal in a kah hna a tlaih hna an inn chung a luh hnawh hna an thil a fir an rawl a chuh hna sahrang lakah sahrang bik ralhrang lakah ralhrang bik minong hai si hi tluk a sualmi hi tluk minung lungthin a ngei lomi saram bantukin saram lak hmanh ah uico khi an tha ngai rih asinain uico khi a hruh tik ahcun ui hrut kan timi khi zei ruah awk thei ti lo rawl a petu lila kha seh hna muihrut ni mi seh ahcun ti nung tuk cu bantuk minong hlain cu a si uico sawsawm man bantuk hman salo uihrut bantuk hin a hrang mi si asinain uihrut cu minung nih va tlei in va ka in va tham hmanh hau lo ni hung chuak ni hung tlang mi hung lin chun lai phak tikah amah zawtnak na thi nithlan a celh lo khua ceu a celh lo min onghlai bantuk misual mipalh miṭhalo hna nih uihrut bantukin ceunak an ṭih mipi thazang an ṭih cuticun mipi lam an zawhmi kha a kham hna tlawmpal um rih Kawlram pumpuluk a ummi cozah riantuanmi vialte nih mino hlai nangmah sin ah rian kan tuan lai lo nangmah kuttang riantuan kan duh lo an ti CDM an tuah nihin ni ah CDM a tuahmi hi Kawlram riantuanmi in zasar uh, sawmsari in sawmriat zakhat ah sawmsari in sawmriat 70 to 80 percent hi CDM an tuah cang kha hna vialte kha atu NUG government a registrar ne tuah Kha hna vialte kha atu nanmah bantuk vialte nih bawmhnak phaisa nan thawhmi khan an nung rian an ṭuan. Cucacun Min Aung Hlaing tangah cozah rian a ṭuanmi nakin kanmah NUG government NUG cozah hi thlitu tlah nan um an timi hi a hmaan lo. Thlitu cung zongah rian kan ṭuan, ruahsual lak zong ah rian kan tuan vawlei lak zong ah rian kan tuan van lak zong ah rian kan tuan kan riantuannak pathian le thluachuah kan pek cucaah tu CDM a tuahmi Kawlram mi cozah riantuanmi vialte kanmah sinah register na tuah dih cu tikah min online kuttang rian a tuan na nak in kanmah NUG kuttang rian tuanmi hi an let sawm sari in an tam deuh tunak si a let sawmriat in an tam deuh tinak si cucu nihin kan dirhmun si cusa cu minong na a tei lai maw a tei lai lo cu tikah kawlram lakah miphun hme bik a simi an tha a der bik rua lai i foite in ka tei hna lai a ti a ruahmi kanmah chin miphun le kren ni timi kaya miphun kha a vun kan nam ka lemio ah kan unau hna nih April thla ni sari in an kah. Zei ruangah amah nih kan thah hmasa? Zei ruangah amah nih kan nawn hmasa? Zei ruangah amah nih thisen a chuah hmasa? Min Aung Hlaing nih thisen luanter hmasa. Nunnak a lak hmasa. Cu ruangah cun kan celh lo i Kalemio nih kan fa kan nau hna nih an ngeih lo chun ram veihnak caan ni chiahmi lai meithal tein an rak kah hna. Kha tikah mipi nih hriam an vun tlaih cio i an hmuhmi hriam pohpoh kha an lak an tuk tikah atu ah khuazei ah dah ral min aung hlai ralhrang hi kan do bi ṭhawng bik in kan do ti si ahcun kanmah Chin ram Chinram he a pemi Kalemio Tamu Khampat hrawng le Skytine vialte kan ko le kha kan ram he a pemi Mukuitain vialte ah hin atu ah Min Aung Hlaing ralhrang a dohmi hi kan ṭhawng bik kan ṭhawn tuk tikah Min Aung Hlaing nih a celh lo nizan ah cazin an chuahmi ka hmuh tikah September thla thlakhat chungah a thimi cazin an chuah. Cu ahcun thongkhat le zakua eh, thongkhat le zakua le somruk minong hai ralkap an thi. Cucu Kawlram tuanbia Kawlram ralkap an ser hnu in kha zaza kha an thi bal lo. Minong hai kuttang Kawl achoza kuttang ralkap hi thlakhat chungah kha zaza kha zeitik man an thi bal lo. Cu tikah zeidah a tuah Min Aung Hlaing nih zei ruangah dah hi tluk in ral na tei khawh lo zei ruangah dah thin cu na tei hna lo zei ruangah dah lai meithal te aa tlaihmi cu vawlei cungah meithal ṭha bik kan pek i na tuk in na tei lo ti a no myo tain tai mu duty abu chochi uh,

anmah le anmah san na ei min aung hlain nih kai hmu bak a tlei a thah ko cang cu tikah nihin ni ah kan ṭhawnnak hi a hung karh chin lengmang lam kan zawh i kan ṭhawnnak CDM kan tuah i kan ṭhawnnak lawng si loin Mi Nawn Hlaing kuttang i rian a ṭuanmi ralhrang kan timi hna ralkap pawl kha nikhat hnu nikhat in kan sin an rak zam. Anmah le anmah an i that. Cu tikah nihin ni ah Min Aung Hlaing kuttang i ummi ralkap vialte hi NUG kuttang an ra dih lai i amah Min Aung Hlaing lila kha meithal an hmuah lai i atu amah kuttang i ummi ralkap vialte hi kanmah ralkap an i cang te lai. Cucu kan ṭhawnnak pakhat si te lai. Baibal ca chungah kan hmuh. Israel mi hna kha an ral nih an kulh hna lio ah thlancham Bawipa mi kan tlawmtu kan thazaang tlawmtu kan hriam kan nam a tlawmtu zeitin dah na kan bawmh lai an ti thlancham an ral nih an vun nan hna e an kan tei cang rua lai pe an ti a hnu ah cun an ral kha anmah le anmah na kap i Israel mi nih meithal fungkhat hmanh puh a hau loin anmah le anmah an na kai an na thahnak in an ral an tei hna timi kha fiang tein kan hmuh kan Bible ca chungah cu bantuk dirhmun cu nihin kan Chin miphun dirhmun kan si kho ve zei ruangah atu min ong hlaing a ral kap lila nih ama kha an zam tak cang an zam tak lai tlawmpal ah an doh lai cucu kan biakmi pathian a nungmi pathian Chin miphun nih Bawipa ti kan aumi kan Bawipa Pathian a rian ṭuannak a rian ṭuan khawhnak thazang kha cu hnuah kan tel nihin ni ah Mizoram ah ralkap le palek a zammi hi zali leng an si cang zali leng an si atu ah kan sinah NUG government sinah rat kan nu kan himnak nan kan tuah piak khawh cun kan ra lai an kan ti asinain kanmah lei chang in timtuarnak tampi kan ngeih lio a si caah dai tein um ri u a caan a za kan ti tikah kan in au hna lai au in rak chuah hmanh hau lai lo nan mah nan dirhmun te khan nan meithal kha atu hmai le nan hoiter mi kan hnu le nan hoiter a dih ko lai kan ti hna cucaah cun kan tei lai cu lawng se lo vawlei cung khuazaram kip nih atu lio ah hin mi nong hlaing a thil tuannak hi a hman lo a dik lo i pakhat hmanh nih an pawm lo. UN ah legitimacy credential challenge kan ti i kan hnu September thla chungah kan tuahmi ah kan tei kanmah NUG nih kan thlami kan palai kha atu UN ah thu ko rih mi nong hlai a palai kha an pom lo cuta cun kan tei rih Cu lawng si lo nizan te ah khan nizan te ah khan European Union nih Min Aung Hlaing he mipi thimmi si lo miding si lo mi hmaan si lo mi hrokhrawl nawlngeihnak a firmi mipi a thatmi lai a nongmi a si hi pa hi kan pawm lai lo NUG le CRPH lawng hi Kawlram aiawhtu an si tiah European Parliament bak nih bia an chah cang. Europe vialte nih kanmah sin an dir cang nihin ni ah. America nih kha bantuk upadi chuah ding ah an i tim cuahmah ve. America nih upadi an tialmi cu ka rel tikah European Union an chuahmi tluk in a tha ve. Europe vialte kan sin an tang. America tang, Australia tang, Japan da tang. Hlan lio ah khuazei dah ka dir lai ti aa fiang ton lomi India zong nihin ni ah a tang cang kanmah lei ah. Atu ah NUG kan foreign minister Daw Zin Maung sin ah khan Indian ambassador pa nih voihnih voithum te a vun chawnh cang zeidah kan in bawm khawh hna lai an kan ti zeiruangah hlan lio ahcun min Aung Hlaing a sual bantuk hin khin ngun le somong khan rak sual ve ko asinain an zo an zo i kawl mipi nih an tei lai lo an ti tikah an kan ṭanh ngam lo an kan dirpi ngam lo sorry Kha bantuk dirhmun kha vawlei cung cozah tampi an dirhmun si. Asinain nihin kan dirhmun an zo tikah, mipi kan lungrual ning an zo tikah, lam kan zawhmi an zo tikah, CDM kan tuahmi an zo tikah, mipi vialte nih hriam kan tlaih i kan dohmi an zo tikah, vawlei cungpi nih fiang tein an hmuh khawhmi cu, Min Aung Hlaing hi a rau hlan ah a sung lai. A rauhhlan ah a zam lai. NUG le mipi nih an tei lai. Cucaah cun kan dirpi hna lai timi hi vawleicung vialte nih an rak hmuh khawhmi si cang. Cucaah cun India zong nih atu ah zei kan ti lai Mizoram le Manipur rak phanmi kha ṭha tein kan in zohkhenpiak hna lai timi hi khua an khan cuahmah. Asinain hlanlio bantukin refugee timi buat cu an hmang duh lo. Refugee tin kan in pom hna lai lo an ti. Khakha kanmah zong nih kan duh ve lo. Zei ruangah nihin ni cu zam ni si lo. Zei ruangah nihin ni cu kan ram chuah tak caan si lo. Atu nai pa siang nu chim bantukin kan khua chung te ah si khua chung dir ding, khua sak ding, kan ram chung tein dir hnawh ding si atu mizoram tiang la long hi kan i timnak si mizoram hnu in sau deuh kan pet lai lo hlan lio bantuk refugee in ram thumnak kan kal lai timi kan i tim lo kan kal lai lo zei ruangah kan ral kan doh lai zei ruangah min ong hlain kan tei hmasa lai min ong hlai atu kan tei lo i kan zam tak dih si ahcun ruat tu zei bantuk thil da chuak kho kan ram ah extra bantuk Myanmar Idol kan chuak kho ti lai lo. Atu zan ah hla kan sak piak mi Hani Khuaiteju bantuk kha kan ram in aw tha an aw cu tha ri ko lai zai an phua ri ko lai hla an thiam ri ko lai asinain vawlei cungpi theih in khuaza ram kip theih in kan miphun vialte theih in hla an sa kho ti lai lo zei ruangah ralkap uknak tang ahcun zalonnak um lo zei ruangah ralkap umnak tang ahcun paw khim lo zei ruangah ralkap umnak tam ahcun kan him lo kan bible ca chungah kan hmuh Pathian thimmi Israel mi hna Babilon sal an tan lio ah Babilon ah sal ah kan tang kan tingtang cun inn hliam phung cungah kan thlai mozai on kan ning ngai ruangmang kan tingtang o a khi tling ti lo hla kan sa kho lo kan mitthli long luang an rak ti bantukin mitthli luannak ram ah ngaihchiatnak ram ah extra bantuk Myanmar Idol kan miphun chungin an chuak kho ti lai lo kha kha maw kan duh kha khan maw kan kir ding dai kan kir kho lo pathian thimmi miphun kan si miphun phun khat kan si pathian pekmi ram cu kan dir khawh lai pathian pekmi ram cu kan khamh lai pathian pekmi kan ram la kan khua kan zam tak lai lo cucaah cun u le nau hna Chin miphun vialte, Kawlram miphun vialte. Atu ah Min Aung Hlaing nih cun ka tei rua hna lai tiah ralkap tampi motor som nga le pahnih in a rak thlah cuahmah hna. Ralkap za sarih an kai. Camp Victoria kan lak lai ti an rak kai. Atu bak an rak kai cuahmah bia kan chim lio ah hin. Cucu kan mipi tein kan dir hnawh hna lai. Lam thluan thluak in kan baw hna lai. lung kan thil hnawh hna lai hlei kan cha hnawh hna lai lam kan kham lai kan hmuhnak poah kan kah hna lai kan hmuhnak poah kan ral pain si fom cu kan thah hna lai ral thah cu sual si lo kan lai phung ah ral thah cu pasom relnak si a herh ahcun kan miphun ning tein pasom kan rel caan si cucaah cun an kan tei lai lo fek tein kan dir lai bawipa nih kan umpi lai i u le nau hna atu bantukin lungrual tein vau ruang zun thil zongin ruahnak cantha kan ngei khuakhannak lairelnak cantha kan neih ca kan i lawm a donghnak ah vun a norh than ka duhmi cu kum sawm sarih kan tuanbia kan zoh tikah hlan lio ah khan cun tlangcung mi lawng nih hriam kan i tlaih i kan doh tikah kan lung duh tling in kan duhmi ram phak tiangin democracy le federal ram ser tiangin thlennak le teinak kan rak hmu kho lo Sinain nihin ni ah anmah kawl lila kan sinah an ṭang. Mipi kan zapi tein an zapi tein kan sinah an ṭang. Zong tuah u. Kawlram tuanbi ah at min ong hlain bantukin ana la military khu tiah mirang holh in an ti. Kawl holh in ana ting an ti. Hihi atu ah a voi thumnak si. thong khat le sakua le som ruk le kum hnih le ngewin ni ana lak kha lio ah zei ruang ah dah lak kan ti sia cun tlangcung mi vialte nih kan ram hi democracy le federal in federal kan ram kan ser lai tiah tongci ngila khan thong khat le sakua le som ruk le kum khat ah kan rak tuah som ruk le kum hnih ah federal seminar an rak ti i kan ram hi federal in kan ser lai timi khuakhan lai rel nak an rak ngei Cucu Kawl ralkap nih an duh lo i tlangcung mi hi Kawl he aa ruang tein an um sual lai an kan tei sual lai tlangcung mi hi kan mar kan phan hna hlah seh kan kut tangah um peng hna seh kan ke tangah um peng hna seh cucaah cun zalonnak kan pe hna lai lo federal kan pe hna lai lo an ti newin ne ana ting kha newin ana ting lio khan kawl pakhat min in kan tan lo Cu tikah kan rak tei lo. Ne Win nih kum kul le kum sarih kum sawm thum deng ram a rak uk. Thongkhat le sakul le sawm riat le kum riat ah somong nih ana ting dih. Zei ruangah dah ting? Sidle lung hi to pung an timi 88 democracy movement kha khap a duh ca a si. democracy in ram kan ser ahcun ralkap nawl ngeihnak um kho ti lai lo ralkap nih mipi kan hrem kho hna lai lo ralkap nih mipi thil kan chut kho lai lo ralkap kan zalonnak ralkap kan rumnak ralkap pawl kan duh tawk in kan tlonlennak he kan sung lai an ti democracy kan rak kham kha lio ah khan som riat kum riat kum ah khan kawlram pumpuluk democracy timi ahcun kan i fun dih democracy timi ahcun kan lung a rual dih asinain tlangcung mi nih kan aumi federal timi ah khan kawl pawl nih an kan aupi lo cu tikah 88 movement zong kha tlamtling tein kan tei chuak lo democracy ah kan i rual nain federal kan i rual kho lo cu tikah kan tei lo asinain atu ah hin cun kanmah tlangcungmi kum som hri kan aumi kawl vialte an au ve an aumi aw thong kha ngai tuah u democracy federal hman an ti lo federal democracy pi thong su an ti federal khan au masa cuca cun kan i rual cang kan duhnak ah khat cang kan tei lai cu lawng si lo hlan lio ah tlangcungmi lawng nih hriam kan tlaih tlangcungmi lawng nih hriam kan tlaih i kawl acozah kha kan tuk atu ah kawl mipi vialte nih kanmah he hriam an tlaih i an kan tuk pi cang cucaah kawlram ah million sawmnga le paruk million sawmnga le mir paruk nih Tlangrual tein hriam kan tleih tti i kan doh caah Min Aung Hlaing nih a kan teinak lam um lo. Cu lawng si lo, Min Aung Hlaing kan tei hrimhrim lai tiah dermi a cozah um, NUG cozah um. Ka vun ta chun rih lai, NUG cozah bantuk hi hlan lio ah unu nih a rak tuah. Asinain a lungkap khat lawng an tuah. thongkhat le zakul le som riat le kum riat democracy movement nu in Dr. Singwin nih hruai mi NCGUB timi cozah kan rak tir ve NCGUB nih kan hriam tlaih a rak duh lo kawl la kawl ika kha rak duh lo meithal in kawl ralkap kan doh hna lai ti kha rak duh lo democracy kan duh timi kha international vawlei cung khuaza ram kiwa an kale an au sawsawh Ramdangmi nih an kan tukpiak lai i kan ral hi kan tei lai lo. Ramdangmi an ra lai, ramdangmi mi nih an kan tukpiak lai, kan ral hi an kan teipiak lai timi hi i bochan hlah u sih. Kanmah tein kan tuk lai, kan tei lai timi tu hi bochan ding si. Cucaah cun NUG hi NCCUB bantuk si lo. NUG cu hi ralkap hi hriam le aa tlaih riangmang i meithal aa put riangmang i mipi lainawngmi si hi lainawngmi cozah hi meithal in kan dir hnawh ve lo i meithal in kan kah ṭhan ve lo ahcun a dongnak ah teinak kan hmu lai lo cucah cun meithal hrimhrim in kan kah ve lai a timi kan si hi bantuk cozah kawlram tuanbia chuak bal lo Cucaah cun ka bia ka vun phun si ahcun mipi kan na rual, tlangcung le rawn vialte kan na rual, Chin le Kawl zong kan na rem, ka Chin le Chin kan dir ṭi, tlangkhat in ral kan tu ṭi, tlangcungmi hriamtlai vialte kan i rual. Kha rual remnak thazaang lawng kha si lo, CDM thazaang kan nei rih. NUG cozah kan nei rih. Kawl ralkap ralhrang pawl kha kanmah lei an hung dir lai i an dir cuam a cang i amah min Aung Hlain lei kha meithal an hmuh te lai. Cucaah cun teinak hi kan caas lai. Asinain teinak tling kan hmuh hlan ah harnak tampi kan tong kho rih. Atli a zammi zong kan um kho rih. Inn le lo zong meikang kho rih. Meithal le zianthong sa le ral kut zong in a thimi tampi kan um rih lai. Thisen na luang rih lai. Nunnak kan pek rih lai. Kha kar laka ta ai hramnak tampi um lai. Mitthli tampi luang rih lai. Cucaah cun thlacam rih u sih. Cucaah cun dirti rih u sih. Cucaah cun nu bu zong tuzan bantuk in kan taang rih lai. Vau ruang zun thil zong ah kan i fun rih lai i van ral long kan ven lai long si lo in vawlei ral zong kan ven chih lai. Van ral kan ven mi hi vawlei ral ven zong ah khan minong hlai ha kha rak phan lai a ral ka pawl miak pi an puah lai theng in an kan doi lai asinain ti hlau zei ruangah kawl ralkap nih an ne ngeimi miakpi a thongpang a ring ngeimi pawl cu kanmah kan chinram laitlang bantuk ah hman awk tha lo an pua lai an meithal kuan ka tlawmpal kal a tlang pakhat nih a phen cawlh lai a thongpang long ring lai kha tlang cungah kahnak ca an tuahmi si lo an tank ha kawlram ah motor hmanh kal kho kanmah chin ram ah motor hmanh duh to kal kho lo nak a tank cu zei da kal kho lai a kal kho lai lo a theng zeizah pawl rak hruai seh kan tlang chukcho le horkuang ah an tlu dih lai an ril dih lai an miakpi cu a thongpang long ring lai hakha mepi na ca cia kan duh hna falam mepi chinram khulipi ulanau vialte ca cia kan duh hna an miakpi thong than tuk tikah maw a thongpang sosok rak ti lai chứ a thawngpang sasawh lawng ringmi si rak tih hlau rak zam tak hlau kan zam tak lai lo cucaah cun min aung hlain nih zei bantuk meithal ṭha ṭha ka ngeih timi nak khin kan lai meithal kha Chin ram le Lairam raltuknak kha cun ṭha deuhmi si tuak u Kawlram ah meithal ṭha ṭha an net put i an net tuknak ah Thla khat chungah minung thong hnih an thi bal ṭung lo. Atu an thi cang. Zei ruangah Lai meithal ni pe ka ko hna cu? Zei ruangah thal phir thal pak ni pe ka ko hna cu? Ti hlah u. Kan pu kan pa nih fei le nam in nan do bantuk in tu kan do rih lai. Meithal tha tha zong kan cawk lai. Ra cuam ah tu lio ah. Kan hman cuam ah. Cu lawng cu si lo. Atu ah kan rianṭuannak vialte ah Pathian nih kan umpi timi fiang. Vawleicung khuaza ramkip ah ral, ral an thawhnak kong history cawngmi ka si. Tate star nih kan tuah tikah ral pakhat an thawh tikah ral ral kut in minung pakhat an thi lio ah hin ral hma a pumi hi panga an si. minung pakhat an thi lio ah ralhma pum hi panga an si asinain nihin ni kan chin ram ral kan dohmi ah thaten zo tu panga an thi lio pakhat hma an pu aling talet in cang vawlei cung tuan bia a let chinmi nih ral tuk thiamnak kong ral tuknak tuanbia a thar in kan tiang zei ruangah kannih cu kan kah hna tikah kan kuankuan khat hmanh a vaivuan lo kan khen dih hna america ralbawi kan hawipa pakhat ka hawipa pakhat bia kan i ruah iraq ral lio i zei kan ti lai raltuknak caah strategy ar ar tuahtu si ralbawi nganpi tu pensen la cu pa nih cun a kan hal i Zeitluk in nan nek ah nan lai meithal nan tim hi zeitluk in a hmual a that a ti tikah zeicah nan nan nek ah an ti pe zakhat ah kan nekap kan ti tikah a khuru a har atu chan ah raltuk ah pe zakhat i ka ngam timi hi um bal lo ti pe zanga pe thong khat a pe kan ka ko cu ti cucu kanmah kan Chin miphun kan Lai miphun kan ralthatnak kha vawlei cungpi nih an khuru a har tu ah hin kan fale ti hlah u kan ralthatnak hi vawlei cungpi in khuru a har cang hi kan ṭhawnnak an rak hmuh chin lengmang lai cucaah cun kan nih cu beithal fungkhat kan puah kan kuan hi a vaivuan bal lo cucaah cun vawlei cung khuasa ram kip ah ral an in do tikah Minung pakhat an thil ah panga hma an pu timi cu tha tein i hmuitinh loin an ruahnak in meithal an puah tinak si cu. Cucaah cun an khen tatakmi pakhat si lio ah kuan vai nih va khenmi hna kha panga an si tinak si cu pakhat an thi lio ah panga hma an pu tinak si cu asinain kannih cu panga an thi lio ah pakhat thawng lawng kha hma pu lingtelet in vawlei tuanbia kan thlen cucaah cun ṭih hlah kan ṭih lai lo pathian nih kan umpi Israel mi hna pathian thim mi hna bawipa nih dirpi hna tikah an ral kha anmah anmah ni tu i anmah anmah ni kap i anmah an ni palhnak in ral an tei bantukin kan biak mi kan pathian vawlei cung ṭhawnnak vialte minung ṭhawnnak le in lawng si loin van ṭhawnnak zong a ngeimi kan bawipa nih kan dirpi ahcun min online le ralkap motor somnga le pahnih na tu an rak kai cuahmah mi zong hi kan ram an phak hlan ah an ṭil dih lai kan ram an phak hlan ah an ril dih lai kan ram an phak ahcun an cimit lai zei ruangah hlan lio ah kawl pawl nih kan pu kan pa chan ah laimi an rak kan tuk an rak kai i meithal fungkhat hmanh an puah hlan ah kawl pa nih zingka te a tho i ek e an ti ek e i a tho phet hnawhnak kha thau kha a va khiah sual an ti thahau hna in a thaphet an hot i thahau nih a duh a ciam ma hi miphun hi a minung ci chim lo an ram la an thingkung la an valei hrim hi ti nung men si tli than u si ti an rak kir di cucu kan ṭhawn nak si kan minung ṭhawn nak long sa lo kan valei ṭhawn nak um kan ram le kan thing le kan hnah le kan hram hman kan kawl pawl ca tih nung mi si cun kawl pawl kha kawl hlon ka chim te hna lai caan zat tikah rak kai hlau kan ti nan ding kho lai lo kan rawl nan ei kho lai lo kan ti le kan rawl he mitha ca lawng ah si miding ca lawng ah si miṭhalo milainawng misual nih Chin ram ah ti nan din ahcun kha ti kha poison ah cang kho min ong hlaim bantukin misual pawl an ral thang pawl ral nan rak kai si ahcun nan pu nan pa thau nih a duh hna bangin an duah dih hna lai cucu kan ṭhawnnak si cuahcun u le nau hla ṭih hlah u sih kan ṭih lai lo kan tei hlan tiang kan do lai kan tei lai zalong kan zalonnak kan hmuh lai zei ruangah pathian nih a kan thimmi Israel mi bantukin a kan thimmi kan si pathian thimmi miphun ral kan chung lai lo pathian thimmi miphun ral teimi kan si lai Pathian thimmi miphun teinak hmumi kan si lai. Zei ruangah Bawipa cu teinak cu Bawipa nih ngeihmi si. Bawipa Jesuh Khrih kha kan Pathian kan Bawipa ti kan au chung cu kan sung lai lo kan tei lai timi kha chim ka duh ka lawm